Paso e canti- e cantica aki ta un cantica hopi meaning pa mi. Ok. Um, a dura mi basta dia, basta tempo, basta semana, lunas nos por bisa, Aha. pa nos por queda klaar cu e produccion aki. Ke men eh, ta tin hopi obstáculo bo lo bisa? Uf, hopi. Pero kiko bo lo, bo lo considera tabata bo obstáculo nan? Tabata produ, um, producer, um, um, tempo, kiko tabata? Tempo y na principio ora m'a cuminsa cu e cancion aki e tabata bo sabe bo ta purba busca hende pa yuda bo bo sabe yeah. ah, Tata un camin di cruz ta di bisa. Sí? Sí. Ja. Bo ta considera cu e mundo di farándula ama of e mundo di música aquí nan na Aruba. So ya, nos ta biba na Aruba. Ama tin hopi obstáculo nan asina cu cu ama tata un tiki fastioso pa pa pa recibi art um, producer nan con así pa traha cu ne. Tin rato si. Ok. So, um, uh, de mundo de música eh, generando druk. Mm. Pa bai nan tempo tin biaha ta poco difícil. Pero danki Dios, um, ku e producción aki mi, uh, kana mi camina nan december bin pensa de un bun amigo di mi, ku da Luigi Cortés. Master. Luigi Cortés yuda mi ki producción aki top. I mean, no sa bai, mo bisa esaki tu lo kua ku mi kera hasi, bo so e cantiga aki eigenlijk no ta da bachata. No, pues ja, hoe mi bo escucha doen bachata? Kita wata pro me. Tawata gewoon mane un, un, un, un, un, echt mane worship gospel. Ok. Me sale un balada suave. Pero den mi mente bien, porque bon, van cambiar de un versión de bachata. Awo bo bo um, den bo carrera musical, a mi sa ku den pasado bo data forma parte di banda nan, um, kon bin ba skohe pa bira solista? Atrobe, ama se ultimo ku mi ta kora, korigi mi si mi ta robes, bo tabata forma parti di Shine Music, right? Sa e ta korekto, na un par di aña pasá mi tabata forma parti di banda Shine Music, pero e parti di salu ta bin aden. Ok. Mi a haya komplikashon ku mi garganta. Ku ta afektá bo kantamentu? Korektamente. Aki na Aruba nan ta bisa no tur kos ta ok. Mi a tuma un kurashi, paga pasashi bai Kolombia. Prome cu lo mi mo haya sal cu agu mi datin mi garganta. Wow. E tabata afecta mi amandalan. Ela kunsa bai pa mi skill klierennan. Anto pese mi tataya dolor durante di kantamento. Ta struba mi di hala rosea, guli, turi koni. Botota un locutor tambe. Esa ki sí. struba bo ki sei tambe. Sí, esa, tin, tin momento e tata si mi dolor. Okay. Pero, ja. Yeah. Ora ma bien ruba back. Mi a ruba bek, mi a aserka lo ku tabata e doño di banda, mi a bisa e esaki, esaki, esaki, esaki. Mi mester bai tuma un break pa mi por Oké. tuma mi salut na serio. Claro, no, wak. Pero a mayori, am, a trobe bo mes hopi bia, a mes aki no ta, no ta paredo, pero hopi bia nos mira ku un, un persona banduna un banda, hopi bia tatin, am, diferenshanan di opinion, of problemanan ku a okurí. Abo lo bisa cu e bon motibo pa bandona e banda Shine no tabatin ningun problema, ta simplemente bo salud. Sí. Aunque ta tin poco cosnan cu bo sabata de acuerdo cu nan, Ok. Ruman, pero esei nos no ta bay riba dje mas, basey ta pasado cabo. No, claro, oh, boton, boton, boton, um, solista. eh. Sí, correcto. Pero uh, después de basta tiempo nos atende algo echt back di bo. Uh, después desde Cuba, um, uh, trobe importante pa bo por a pone es eh, atención riba bo salud. Pero, na ki momento bo por a bisa, ok, mi salud ta bon y mi por sigui? Well, esey ta un long story, mi ruman. Ehm, so mi mes despues cu mi a sali di fibanda, ora mi a caba di opera mi garganta, mi a haci operacion, mi mes a give up. Den musica? Den musica. Mi a bisa mi señor, mi no ta sigui mas. Mi ta cla cu muziek. Ok. Imagina bo tari, ca mi tin mi propio studio na casa. Mi tin tur cos pa traha muziek. Pero, con e motivacion. Mi ta don cu mi zico. Anto bo sa, danki na mi señora, sha dao peta na Colombia hogi. Ma bisa mi, eh, la bisa mi, no dushi, bo tin cu sigui. Bo no ta give up, tan tin cu ami ta bon di bo, bo no ta give up. Master. O sea, e, e, e palabra ella duna mi motivacion di, ok guy, bo tin cu sigui, verdad, nos a bai un viaje Colombia, anto un amiga di mi, Ti ta solo tin revisa mi juni wa kun borchi. Tin borchi bani kamina na triba ruta. E borchi bisa mil maneras. Anti na ta unda ku e, e kantika ki a nasi. E kansion aki ta yama Mil Maneras. Um, pues e kansion aki um, a ser bo a ser inspirá dor di algu bo mira na Colombia. Si. Awor ki abo ke trese dilanti ku e palabra Mil Maneras? Mil maneras, mil maneras wakro man. Na mundu aki nos tur ta pasa den hopi kos. Aha. Nos tin pobresa, nos tin numerap. Pero hopi biaha nos nos como humano te lubida di gradisi Dios pa tur kos ke das pa nos. Correcto. Anto se semper nos ta laga esei un banda, anto just pensa riba nos mes, focus riba nos mes y lagando Dios un banda sin gradisié ku a duna abu bida, salud, tur cos pa bo por lanta tur dia bay bo trabou haci locual cu bo tin cu haci pero tin bia ta bisa mi mes tin bia no sa ta ex lubida riba dios tin e claro no ta pasa y nan e mil maneras a nace pasobra nos ta canando den e cayanan di colon bo ta wak pobreza bo ta bisa conchale anos tin e bon. di bera. Ah nos tin e bon Tarik. No mi ta mi sa mi tambe ki bai Colombia y otro parti nan di mundo cu bo ta mira. So bo ta ya duele di mira personanan riba calle asina anto bo ta bini oh my God nos realisa nos tin yu agradeci Dios por locual cu nos tin. No master mi ta kere ta ora pa laga nos oyente nan scucha

E idea ta um, si, mi ta bai kere de mas parte den gospel. So okay. ta mi line eigenlijk. E o mi ta kere mi te dedica bo sa, bota oportunidad oportunidad na den vida. Mm. Dus nos queda agradecer Dios, e me te ayudado bai dilante. Claro. Mi ta bisa ku mi no lo bin ku otro estilo de cantiga. Pero, pero mi... bo, bo enfoque más tanto lo que de parte gospel. Sí. Alright. Awor bo bin sa kami ku mil maneras den e próksimo semana, próksimo lunes, nos por expect un otro canción di bo of ta Ai. awor no tin nada ainda, papi kumi? Sí, sí, sí. ehm, por cierto, mi ta bezig con otra canción caba. E te llama Tienes un man. Ok. También de gospel. Ay, Anto hopi na letra, mi hermano. Sí? na letra, De un día más que bigan tige tabata, um, la nos bisa tabata, um, ta de mi estudio, ya cos na kai pasa, ma kai per un sobrina. Tu basa mi ta de mi lo mut, anto, um, um, e inspiración. Papa Dios a, a, a, a dunami e letra na, anto más que bigan.

E motivashon, e inspirashonnan ku ta duna nos ta feché ta bin. I sigur na tur e hende ku yuda mi. Luigi Cortes ta un di nan ku for day one ora mi a bisa e mi ke traha e kanshon, el a bisa bin Juni, nos ta trah'é. Mi pareha ku ta mi man drechi, mi mayornan, mi prima ku ta teiba pa mi kòp, mi señora, bo no sa. All out. A Ruben Ter, mi ta spera ku boso por tuma e kantika aki den boso hogar i praktik'é, pasobra nos tin ku gradisí Dios pa tur lokual. Master. Master mes. Hey Junie, thank you so much, hermano. Danki pa tezi ka nos awe. Un danki na bo tambe pa un rato den bo programa. Master, hermano. Hey, sigur te palabra nan eh, di eh, Junie ku te bisha. Dice gradisí semper. Laga mi duna bes aki un bia mas.